manyu mothe, aromũũmĩrĩria, na aromũhe hinya wa maũndũ mothe mega, na aromũkinyia muoyo-inĩ ũrĩa ũtagathira, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Roriai ngoro cianyu na igũrũ. Nĩ tũgaathei Ngai Mwathani witũ. Ti itherũ Mwathani Ithe witũ, wee ũrĩ mũtheru Mwene-Hinya-Wothe, ningĩ wee Ngai wa tene na tene, nĩ kwagĩrĩire mũno na nĩ wega na ningĩ nĩ wĩra witũ kũna tũkũgaathage hĩndĩ ciothe na kũndũ guothe, tũrũgame tuuge, Nĩ ũndũ ũcio ithuĩ hamwe na araika, na araika arĩa anene, na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ, nĩtũkũgooca na tũgakumia rĩĩtwa rĩaku rĩega ma, tũgĩkũgoocaga hingo ciothe tũkiugaga, Mũtheru, mũtheru, mũtheru, Mwathani Ngai mũnene wa ita, igũrũ na thĩ nĩkũiyũrĩte ũnene waku, ũrogoocwo wee Mwathani wĩ Igũrũ Mũno. Tũikare thĩ tũnyitanĩre ihoya rĩa kwĩnyihia, tũtingĩhĩta gũkuhĩrĩria metha-inĩ yaku, wee Mwathani ũiyũirwo nĩ tha, tũkĩhoka maũndũ maitũ magĩrĩire, no makĩria tũkwĩhoka tha ciaku itangĩgereka. O na ithuĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ kuoya twenyũ mũhuro wa metha yaku, Nowe nĩwe Mwathani witũ, we mũtugo waku kũna nĩ kũiguanĩra tha, nĩ ũndũ ũcio ĩtĩkĩra gũtũma we Mwathani ũirwo nĩ wega, tũrĩe mwĩrĩ wa mũrũguo mwende Jesu Kristo, na tũnyue thakame yake o ta ũrĩa kũngĩagĩrĩra, nĩ getha mĩĩrĩ itũ ĩhĩtio nĩ mehia ĩtherio nĩ mwĩrĩ wake, na ningĩ maroho maitũ mathambio nĩ thakame yake ĩna bata mũno. o na ningĩ tũma ithuĩ tũtũũre thĩinĩ wake mĩndĩ na mĩndĩ, o nake atũũre thĩinĩ witũ o ta ũguo. Ngai Mwene-Hinya-Wothe, Ithe witũ wa igũrũ, nawe waheanire Mũrũ waku wa mũmwe wĩtagwo Jesu Kristo nĩ ũndũ wa wega waku na tha ciaku, akuĩre mũtĩ igũrũ, nĩgetha atuĩke mũtũkũũri, Nake hĩndĩ ĩyo akĩĩruta rĩruta rĩmwe, nake nĩwe mwene werutire rĩmwe. Hĩndĩ ĩyo akĩĩruta igongona rĩarĩ rĩthingu na rĩagĩrĩru kũna, na rĩarĩ rĩiganu, nĩ ũndũ wa mehia ma thĩ yothe. Ũrĩa woigire na agĩtwatha ũhoro-inĩ wake mwega mũtheru atĩ, Tũririkanage hĩndĩ ciothe gĩkuũ gĩake kĩa bata ma, o nginya rĩrĩa agaacoka rĩngĩ. Ithe witũ ũiyũirwo nĩ tha, twagũthaitha mũno twĩnyihĩtie ũtũigue, Na wĩtĩkĩre atĩ ithuĩ tũiyũkie indo ici iria wee wombire, nacio nĩ mũgate na ndibei, o ta ũrĩa Mũrũguo Mũhonokia witũ Jesu Kristo atwĩrire, ciyũkagio kĩambĩrĩria kĩrĩa gĩtheru, rĩrĩa maũndũ maya mambĩrĩirie gwĩkwo, nĩ ũndũ wa kũririkanagwo kũnyarirwo gwake, o na gĩkuũ gĩake, nĩgetha tũiyũkie mwĩrĩ wake mũrathime mũno, o nayo thakame yake ndathime. Ũrĩa ũtukũ ũcio akunyanĩirwo oire mũgate, na akĩarĩkia kũgaatha Ngai, akĩwenyũranga, akĩũnengera arutwo ake, akĩmeera, Kai mũrĩe ũyũ, nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa waheanirwo nĩ ũndũ wanyu na nĩ ũndũ wa andũ aingĩ nĩ ũndũ wa kuoherwo mehia. Ĩkagai ũũ hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũnganĩte. nĩgeetha mũndirikanage. Ningĩ o taũguo maarĩkia kũrĩa irio cia hwaĩ-inĩ, Mwathani witũ Jesũ Kristũ akĩoya gĩkombe, na akĩarĩkia kũgaatha Ngai akĩmanengera, akĩmeera, Kaai mũnyuanĩre no inyuothe, nĩ ũndũ ĩno nĩyo thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ, ĩrĩa yaitirwo nĩ ũndũ wanyu na nĩ ũndũ wa andũ aingĩ nĩ ũndũ wa kuoherwo mehia. Ĩkagaai ũũ hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũnganĩte, nĩgeetha mũndirikanage.

Nĩ ũikaragia mwĩrĩ wakuo na ngoro yaku nayo, nĩguo ũkona muoyo ũtagathira. Kaũrie gaka nĩ gagũkũririkania atĩ Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ waku, nayo ngoro yaku ĩmũrĩage na rĩtĩkia ĩkĩmũgathaga. Thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo ĩrĩa yaitirwo nĩ ũndũ waku, nĩ ĩikarie mwĩrĩ waku na ngoro yaku nayo, nĩguo ũkona muoyo ũtagathira. Kanyua ĩno, nĩ ya gũkũririkania atĩ thakame ya Kristo nĩ yaitirwo nĩ ũndũ waku, ũgĩe na ngatho.